Ndinoho nĩ nyamũ ya gĩthaka ota iria ingĩ. Ciumagĩra thutha wa mbura njega. Mwĩrĩ muororo wa ndinoho nĩ ũbataraga ũgunyu. Mwĩrĩ wa ndinoho ũthondeketwo ũndũ atĩ nĩ ũbataraga maĩ maingĩ. Kwoguo gũka kwa mbura nĩ ũndũ mwega mũno he nyamũ ici. Andũ na mũno ene nyũmba nĩ mathũire ndinoho. Rũthũro rũu kaingĩ rũrehagwo nĩ ũndũ wa kwaga kĩrĩra kĩgiĩ ndinoho. Athuthuria maratwĩra atĩ ndinoho nĩ nyamũ ya bata mũno kũrĩ marĩa matũrigicĩirie. O na kũrĩ ũguo, ndinoho nĩ ciũĩkaine na gũtambia mĩrimũ mĩũru. Nĩ hakoragwo hena ũritũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekwenda kwĩgitĩra kuma kwĩ ndinoho ndĩkaingĩre nyũmba yake. Athuthuria manageria maũndũ maingĩ ũrĩa mangĩnina ndinoho no nĩtamaremirwo. Ndinoho nĩ mũthii ũtukũ. Ndinoho ĩcemaga nyũmba yaku hĩndĩ ĩrĩa ũtukũ naguo woka. Ũkĩraga rũcinĩ ũgakora nĩĩraingĩrire nyũmba na ĩraire kuo. Andũ aingĩ nĩmoigaga kĩrĩa kĩmarakaragia mũno nĩ mũkiriti ũrĩa ndinoho ĩtigaga na thutha. Mũkiriti ũyũ nĩguo ũtũmaga ndinoho ĩthiĩ kũrĩa ĩrenda gũthiĩ. Mũkiriti ũyũ noguo ũtũmaga andũ mamenye harĩa marĩ hena ndinoho. Ndinoho no ĩtigaga mai mayo na thutha. Mai ma ndinoho nĩ kĩndũ gĩtakenagia maitho ma andũ. Ataaramu a gĩthomo kĩgiĩ nyamũ maratwĩra ndinoho ciothe nĩ ũndũ ũmwe. Ndinoho ĩrĩa ĩrĩagwo ĩtagwo snail nĩyo ĩkoragwo na kanyamũ ĩkoragwo ĩkuĩte na gũkũ mũgongo. Kanyamũ kau gakoragwo mũgongo getagwo shell na gĩthũngũ. Ndinoho yaingĩra nyũmba gwaku nĩwagĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũmĩruta. Ndũkanyite ndinoho na moko matheri. Thambia harĩa ndinoho yuma na wĩitĩrĩlie dawa. Gĩko kĩu kĩa ndinoho kĩahota gũkorwo kiuma na mũrimũ. Mũkiritio wa ndinoho nĩũkuaga mũrimũ wĩtagwo rat rungworm. Rat ringworm nĩ mũrimũ mũũru na no ũrage mũndũ. Rat ringworm ũngĩaga kũmenyeka na ihenya nĩ ũcokaga ũkarehe mũrimũ ũngĩ mũũru makĩria wĩtagwo meningitis. Rat ringworm ũkoragwo mai-inĩ ma mbĩa. Ndinoho rĩrĩa yarĩa mai ma mbĩya, ĩcokaga mũrimũ ũcio ũkoimĩra mũkiritioinĩ wayo. Geria mũno nyũmba yaku ndĩgakoragwo na mbĩya. Ndinoho ndĩendete thingo iria cikoragwo na hangarata. Ndinoho yendete handũ hanyoroku na hena nduma. Handũ ta haha nĩho ndinoho yendete mũno. Ndinoho nĩ ĩteithagia marĩa matũrigicĩirie na kũrĩa mathangũ marĩa marabutha. No ĩrĩaga makunũ na mbu. Ndinoho ona nĩ ĩrĩaga ona ndinoho iria ingĩ. Ndinoho ĩrekagia matumbĩ hingo ciothe na ĩmarekagĩria kũndũ kũrĩa kwĩna nduma. Matumbĩ ma ndinoho matikoragwo na gĩkorogoca ta matumbĩ marĩa mangĩ tũĩ. Matumbĩ maya nĩ matũrĩkaga na mũhĩrĩga wa ndinoho ũgagĩthiĩ o na mbere. Ndinoho cikoragwo ci irio cia nyoni na tũtambi tũngĩ ta thuraku na tũrĩa tũngĩ. Ndinoho nĩ citeithagia marĩa matũrigicĩirie maikare mena ũigananu mwega. Ti kuuga atĩ ndinoho tondũ nĩrakaragia andũ atĩ rĩu yũragwo na ĩhukio. Ndinoho nĩrĩ bata wayo mũnene mũno na ndĩagĩrĩirwo nĩ kũninwo. Gĩthukĩ ta gĩkĩ nĩ ũikaro mwega mũno wa ndinoho. Wĩtĩkie ngano ũrege, mũkiritio wa ndinoho nĩũrathondeka ndawa ya gũkorora. Yunibathĩtĩ ya Jomo Kenyatta gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩyo ĩtongoretie na ũthuthuria ũcio na ũthondeki wa ndawa ĩyo. Handũ ta haha hena nyeki na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, nĩ hega mũno na nĩ hekũgucĩrĩria ndinoho cia mĩthemba mĩingĩ. Geragia hingo ciothe ndũkanarĩe mũkiritio wa ndinoho tondũ nĩ ũkoragwo ũkuĩte mĩrimũ. Mĩthemba yothe ya nyeni na mboga nĩ wega ĩkarorwo nĩguo ndĩgakorwo na mũkiritio wa ndinoho. Thambia nyeni ciaku na mboga na maĩ matheru.